Iki sany millioneri ýaly bilýäňmi? Aw, çypa golf oýnap bilýäs bilýäm. Nirde gören zady? Salowmaleýkum. Wsem priwet. Salam dostlar, bu gün Soprano man bilen nesip bolsa gepleşik. Aw. Spasibo brat razy bolanyň üçin. Saňa spasibo brat. Reb sen öňden bar aýtýaňa şul çykdyňa sen şu wagt adamlary tanaldyňa şondan has öňräk aýtýamykaň diýip tanaýan men seni. Iki müň iki müň ikide aýdyp başladymda. Iki müň ikide. Aw aw aw ýöne o wagt Orsça aýdýadym, underground stil aýdýadym, popsa dälde. Juwat ýaly däl. Şo wagt nähili enem gazanýadyň sen? Şul repden gazanýadyňmy şo wagtam? Ýo, ýo, ýok, ýok, reba, repden gazananamokdym. Nemede bir firmada işleýädim men. Neme bolup, näme şu, inžener stroýitelda.
Şul haýsy aýdym seni esasy özüňi tanatdy, şun başlatdy diýip pikir edýäň? Gaýtala nawerne. Gaýtala hä. Hawa.
Süleýman maňa aýdýardy, dawaý senem toýa çyk da. Men-ä gülýärdim. Şoň üstüne men hiç kili predstawit edip bilemakdym bilýäňmi. Sen reper bolup toýa çykýan, aýdym aýdýan. Men üçin-ä gelişenakdy şo zatlar. Bilýäňmi o wagt. Ýöne gete alty aý geçdi, men düşündim uje hereket etmeli, gazanmaly, uje ýaşym kiçi däl bilýäň. Bizem başladyk näme. Näçinji ýyl başladym diýdiň sen özüň repe? Iki müň ikinji ýylda. Iki müň ikinji ýyl başladyň hä? Ýöne şo döwürem Toýa çykyp hemem özüni reper diýýän aýdymçylar bardy bilýäňmi? Meselem Azat Orazow. Legenda.
Nago. O menem reper diýýän. Ondan şo wagt sen nähili görünýärdi şolaň etýän işi? O wagt men wapşe tanamapdym ony. Şu heý gyýyllaň şasyny aýdanda sen şony görmän geçdim diýjek bolýaň. Wapşe bilemok. Çynym bilen.
Men eý gyýyllaň şasy bratan Aşgabada göçemsoň. eşitdim. Aw Aşgabada göçdüň sen. Ýöne şo wagtam sen hakyky çysty rap aýtýaň hä toý wariantda. Şo wagt seň gulagyňa zaşkvar bolup gülkünç bolup görünýädim şo zatlar. Ýok op mena prosta prikol ýaly gördüm. Prikol ýaly gördüm.
Ýöne üstüne gülüp zat edip ýok. Ýöne özüň edesiň gelenokdy şony. Ýo ýo şu wadym edesim gelenok. Şu wagt öz etýäniň şo dälmi? Azat Orazowmy? Azat Orazow ýalymy? Hä. Sen nähili görünýäň? Sen nädip görýän? Meň üçin şun ýaly reper, ýaňky Azady Orazam şobada reper diýlip tanalýardy-da. Toýa gitýärdi, tans etdirýärdi adamlara. Indi şu wagt siziňem aýdymlaňňyz has tansowalnyý, toý stil. Men-ä kän tapawudyny bilemok. E, ýekeje ogurlyk aýdym ýog-ow, bratany. Sende? Ýekeje, mende, Ezbitarda ýekeje ogurlyk aýdym ýok, brat. Legenda diýmek näme seň üçin? Legenda, aý, brat, seret, iki müň Haçan başlady ol şo suw sep gyzlyň şasy haçan çykdy iki müň iki müň ikinji ýylda çykdy şuwadym bratanya toýda goýberýaler şol aýdym bilýäm şuwadym diňleýji ba uje žyway legenda ýigrimi iki ýyl geçdi brat öte tymgoş legenda diýseň bolýamy onsoň şoňa ýo men a.
Legenda diýýän brat. Şu wagyt iň bir gülkünç zat halanmaýan zat näme hä biziň şou biznes adam aýdymçylaň içinde integem şu ogrulyk aýdym aýtýanlara zaşkvar maskara erbet görülýä hä. Gowy zat däl ol. Gowy zat däl. Etmeli däl o zatlar.
Olar ýüz prosent. Gowy zat däl.
Ýöne seň şol legenda diýýän adamyň şu ogrulyk aýdym aýtmany çykaran döredenleň biri. Onda şo legenda bolsa, aýdymlar şu badam diňlenýär diýýäň, hemme kişi gowy görýär, şoň üçinem legenda diýseň bolýar. Onda şoň ýanynda Marydan başga-da oglanlar bardy, Ýazberdi Mahmudow. Olam diňlenýär ýöreýär. Amaş Ballyýew diýip biri bardy, olam diňe indiski aýdym ogurlaýar. Häzir Ýutuba girseň, deňeşdirseň, Azat Orazowyňkydan kän prosmotr. Million prosmotrdan geçilgi şoň klipleri. Onda olam legenda, hä? Ýöne Azat Orazowyň Aýdýan aýdymy stili žanry bar maňa ýakynrak. Потому şo sen legenda diýýäň şoň üçin. Haoo.
Ýok ol rep aýdýada menem rep aýdýan maňa rep gyzykly. Iz za etowa. Şoň bilen aýdymym etdim bratan şu wagt men şoň bilen aýdym aýdyp näme şoň barada näme nädip erbet zat diýeýin bratik düşündiräý. Bile aýdym aýdýas ineme ikinji kupletde neme şol başlaýada neme diýýä sen ýokka men badym.

Seret, men nähili düşünýän, şo döwürine ogurlyk aýdymlar zatlar aýdyldy-a, şol oglanlar spesialno şuny aýdaýyn-da bir zada men hantama bolaýyn ýa baýrak alaýyn diýip prosto toýa çykdylar, aýtdylar, halk tutdy, diňledi, şeýdip gitdi, olarda hiç günälär ýaly zadam ýok. Ýöne ot ete şol ýaňky legenda eýle, beýle diýip men şoň üçin diýdim.
Düşündim, düşündim.
Ýaňam şu aýtdyň şu aýdymlary kim düzýär diýdiň şol aýdymy? Oraz. Oraz. Oraz bolanda. Saýk.
Saýt diýýär dostlar. Hawa.
Legend.
Sen gowy görýän aşa söz, legenda. Hawa.
Ana şol oglan ýok, hakyky repda men gowy tanamok repçileri, ýöne rep örän ökde diýip tanalýar şolar. Repda taý ýok şul oglana.
Başlasam toýlara çykyp çalt gazanjak bolup Başym aýlaýarmyka dünýä sallanjak bolup Çykarsam nädýä günde aýdym halanjak bolup Sözlemi üýtgedip hemmeşe ýaranjak bolup hä. Etsin daşymdakylar ýalançy gülküsin, Goý ýüzüme ýylgyransoň, arkamdan gürlesin, Bulaň-a köpsi şoň ýaly, bular düşünenok, Nädip bularsyz oňýanym. Şol oglan düzýär aýdymlaň hä. Türkmen aýdym bolsa goşar. Şu ýanky toý barýanda aýdymlaňam. Mhm.
Haýsylar şu wagt. Şo gaýtala suw sep, gatamaý, etmeli hereket, gymyllaba o köne aýdym. Oglum şo düzüp berdi. Şolaň hemmesini şol oglan düzýämi? Hawa. Sen näme etýäň onda? Men aýdym aýdýan, pul gazanýan biraz.
Ýok, heňinem şo düzýämi? Ýok, ol özçe düzýä. Men soň öz stilimden aýdýan. Ýa aranžirowkany siziň özüňiz etýäňiz bärde? Hawa, hawa, hawa.
Men hiç zat edemak brat. Men Oraz bilen dostlaşýan. I wsё. I pul gazanýan şol aýdymlar üstünden. Ýok, çesne dagy aýdaly adamlara. Sen öňem şony ýaly diýjek bolýaňmy? Özüň düzýänsiň-ä bir döwür, näme? Orsça bolsa özüm düzýän men. Ors aýdym bolsa. Gürleýäň-ä türkmençe oňat. Ýo, ýo, o seret, brat. Men türkmençäm köçe dil. Uliçnyý. Men köp tonkostlar bilemok. Seret, men o barada zagonýaça ederdim. Haçan? Eger men özüm hiç zat ýazyp bilmeýän bolsa, naprimýer, orsça-da, dopustim. Ýöne men orsça özüm ýazan, ýazyp bilýän soň, men utanamak, bratany, näme üçin utanmaly? Nädip sen on ýaly bolýaň? Sen türkmen dur sen özüň? Ýok, ýok.
Men kabardin. Kabardino-Balkariýa. Kabardinca. Ha.
Onda bagyşlap bolýamyka diýen dostlar. Menem menem şo pikirde.
Ýöne şu soňky çykan aýdym bara. Amalia bilen çykardyňyz-a. Hawa hil. Hawa hil.
A şo käbir sözler özüm ýazdym kstati şol aýdymda. Kimiň işledi şol aýdymy asly? Kimiň ideýasy? Aýdymmy?
Hum. Ýok Amalia bir gün jaň etdi dawaý üç bolup bir aýdym çykaraýaly diýdi. Hum. Nu men Amalia Ezbitow. Men bolýar diýdim. A tak aýdymyň inisiatory Amalia. Indi ýa menem şony aýtjak boldum. Näme üçin şol aýdymda iki sany reper bilen bir aýdymçy gyz aýtýar? Ýöne näme üçin şol aýdymda Amaliaň aýtýan ýeri çotky, ýasna bolup, sözlerem konkretno oturýada, ol sizdenem öňe saýlanýada, tipa, Gaty görüşmek ýok tipi kölege ýaly bolup galýar özüňem şaýatsyň tik tokda da diňe şu Amaliýaň ýeri gitýär. Ýüzüňiz apbak, içiňiz gapgara, Çaltrak ýöre garaşýar çar tarap, Çagasy bolan ýaly bular at dakar, At gerek däl zehinem däl lakam. Näme üçin şon ýaly boldy. Nu potamu što ütkeşik ol. Ol asyl aýdymçy gyz. Ir rep okady. Şo söz kimiňki? Oraz bilen ezbitir ýazdylar. Hä Oraz bilen ezbitirň sözi. Hawa Amaliýaň sözleri Oraz bilen ezbitir. Ýy ütkeşik şu wagt

Şu wagt men nähili görýäni şu şou biznesini türkmenleriň içinde. Populýarnlar bir dostlaşýarlar da ha. Kim naprimýer?
Biri gaçýar hökman repçi garym gatym. Toýlara barýaňyz surata düşýäňiz işleşýäňiz şuny ýaly merepirýatylara gatnaşýaňyz. Ýöne şol bara nähili populýarny tapawudy ýok. Erbet aýdym bolsun, gülkünç bolsun, masgarabaz bolsun şo topdamy? Şol aktualno, dogry iş etýär diýip hasaplanýar. Onsoň biri oňatjy aýdym aýtýar, ýöne kän şol populýarny tanalan ol. Babam, ýok, oň bilen aýdymam aýtmak utanç, kän bir tirkeşmegem gowy dällaýo, moda dällaý. Birinji oçeritde näme üçin aýdymçylar bir-birine gatnaşmaly wapşe? Ýo et gatnaşýarlar-a şu wagt. Men-a diňe Esbiter bilen gatnaşýan. Dostlaşýan imine. Men her kim bilen, hemme kişi bilen aram gowy, ýöne biz dost, dost däl. Biz bir-birine myhmançylyga baramzak bilýän. Seň tusowkaň kim?
Şu şou-biznesiň işimi? Aýdymçylar, reperlermi ýa düýbünden başga adamlarmy? Meň tusowkam? Ýok-ow.
Men aýdymçylar içinde meň tusowkam diňe Esbiter bar.
Iň ýakyn dostum iki sany bar. Olam Oraz bilen Sulik. Oraz bilen Suly.
Iň ýakyn dostlar şolar. Men şolara ynanyp bilýän, ynanýanym. Şlo iki sany oglanlar üçinim lýuboý zat edýän men. Neme diýýäler, orsça diýsem düşünjekmi?
Tem s kem tebe buýt a çom posmýýatsa, mnogo, nu teh s kem tebe buýt a çom pomolçat, malo.
Nädip türkmençe diýmeli? Gürleşip, degişip, gülşüp oturyşyp bolýan kän taparsyň. Hawa. Ýöne dymyşyp oturyp bilýän dost. Azdyr.
Ne to što dost, w opşim adam şon ýaly adamlar az. Birem gowy sözler gerek. Gowy söz. Ýör onda.
E, türkmençem gaty gowy däl o brat. Gowy how, Ýok, düşünip bolýan wapşe.
Kanyýeşna. Men utanamak brat, düşünip bolýan bolsa bolýa. Hawa, sport bilen araň nähili? Soňky dowur gowy, Soňky döwür ha?
Men şony biledim ya, soňky döwür kän bir hili e, sosiýetlerde de goýýan bolýan. Aýa o soňky döwür çota bir hili sporta tarap barýan men. Aý uje şu gün rovno bir aý boldy. Trenirowka gatnaýan sypman. Ondan öň kän işiň ýok. Yo, öň bara bratan iki sany iki sapar trenirowka barýan. Boldy, bahana tap başlaýan men. Eý, şu gün arkam agyr ýa, şu gün işler kän-ä, men gitmäýin-le iň gowusy. A şu wagt men özüm želaniýam bar, bilemok. Näme sebäp bolup? Sebäp ýok. Prosta bir gün men. Garry diýdi birimiz. Ýo-ýo, ol-a ýumor-le, oýun edýän, men tak-tak garry-le. Näme, brat-a, kyrk ýaşap barýan-ow, şu ýyl nesip bolsa Sekiz bolýan. Horlanasym gelýär. Ýa garasym gelenakmyka? Bilemak men. Brat, wapşe näme üçin menden interwýu alasyň geldi? Почему, näme üçin sen maňa dawaý interwýu edeli diýdiň? Näme üçin senmi?
Hawa, näme üçin men, hawa. Pro interesno. Ýo näme üçin senmi? Mardan çykan oglan Reper hakyky men maňa interesno zat şol sen özüňe işiňi üýtgetmän şu repden başlap iň soňundada şuňa ýykynyp ýykynyp ahyryn öz ýerini tapmakda ho men şoňa begenýän men käbir zat etýäň sen dabynym dabyna taşlap bilerdiň aý ýadadym etjegimi etdim laý pulom getiremok kän taşlasymym geldi brat ynanaý ýöne şonda nadejda jyk bardy bolar bolar bir gün bolar nesip bolsa inşallah I, Hudaýa şükür boldy. Toýa gitmäkäň şi taýynlyk görüp bar, häzir toýa gitmelilaý, uff, oňarynmaly, biat etmeli, şon ýalymy ýa göni turýaňda gitýäňmi toýa? Ýo, ýo, salona gidýän, meýkap edýän, ukladka edýän, braçk. Ýo, men haýran galýan käbir artistler şon ýaly eken, arada bir öýlän bellije getýän, geljekmaý diýdim öňündäki gün, bor diýipdä olam, olam ýedide gelmelidä, menem sagat dört. Üçde, üçde ýatlatdym. Gelýänsiň-ä diýip bir uje bolmaýar-a, men on ikide taýynlyk görüp başlamala diýdi. Hä.
Nu, menem irden bäri taýynlyk görýän, braçik, näme? Salona gitdim, massaža gitdim, bilemok. Ýok, dogry.
Ukladkajyga etdim. Ýok, konýeçno, brat. Birinji oçer. Ýok, hökman bezenmek-dä, alada etýäňmi şony? Ýok-ow, brat, seret maňa. Menzeýämi men on ýaly adama? Alada edýän oglan. Şul bolmak gowy zat dostlar. Men bir zat etjek bolsam alada edip özümi iýýän men. Men iýýän şony etýänçäm, şony geçirýänçäm. Bir günläp-ä şony etmeli diýip pikir edip ýatyp bilýän, ertesi günem häzir şony geçýänçä şon ýaly bolýar. Ýo brat seniň işiň daşo. Aý seňki ýaly ýeňilräk garap bolsa gowy bolýar şo zatlary. Ýok kanyýeşna ýok asyl ýeňil garamalymyka diýýän men şo zatlara. Edip bolsa şoňa ýetes zat ýok. Ýok sebäp hiç zat üýtgänak sen serýoznyý muňa o zatlara seret ýa ýeňil seret hiç zat üýtgänak brat. Jok.
Çöbraçk nire getirdiň meni? Nire getirdiň meni sen? O näme bärde, näme bar? Karvillolar dostlar şular. Karvillo.
Dogry aýtdymy? Karvillo.
Karvillo. Karvillo. Salam aleyküm agamjan, gomy agamjan, gomy. Jan agamjan. Garaşmadyň gerekmidi?

Soň degerim Silenska bida galdy o. Şu wagt siziň ikiňiz bile bu samesmada işleýäňiz, hä? Hawa, hawa.
Işleýäs. Şul tanalýan aýdymlaryň içinden haýsy ikiňiziň uje bile işläp çykan aýdymy bar? Tanalýan aýdyma ýok bizde biraz. Bo. Ýok, hereketdir.

Şu paçany bary men şu müňden biri peredaça şow çykmaka men tanaýan şul oglany. Dogryňmy şol?
Nirden tanaýaň sen ony? Men bara öň oglanlar bilen kebap çakýan barýadyk. Olam postoýano maşgala bilen kebapçyda iýip içýädiler, obed edýädiler, ujin edýädiler. Her sapar meni görende ylgap gelýädi. Şu taýda oturýady, ýaýdym aýdýady. Men aýdymlar aýdýan. Sen şol müňden ýöne gidip barýarkaň bitýäninem bildiňmi şol? Ýok, ýok men bilemakdym, men soň habarym boldy. Soň bilýän, bir neme, bir walna başlady. O pürje şoňa ýok diýdi. Galanlar, galan neme, näme türkmençe näme bolýar şu žuri? Emin agzala.
Emin agzala. O eýleki iki sany bor diýdiler. Men şondan gördüm to ştoň gatnaşýa. Şo neme şo peredaça şo proýegde. I parahat durja öňe ýok diýdi. Menem dawaý men şoň bilen aýdym edeýin diýdim. Hakykatdanam hereketim gowy edýä. Dwiženiýajyk. I aýdymym normalny aýdýada. Ýedi ýaş paçan näme? Aha onda näme üçin ýöne sen nemede instagramdamy tiktokdamy eger şul wideo pylança müň prosmotr alsa onsoň aýdym aýtjak diýdiň. Teswirde ýazyň eger şu wideo ýüz müň prosmotr alsa aýdym işläp başlars. Ýüz müň prosmotr. Hawa şo näme diýdiň?
Ýok men prosta prosmotr köpeltjek boldum. Köpeltmek üçin.
Koneşno.
Onda näme? Serediň men bara seň köp etýän işleňi it agam hormat goýýan saňa gowy zatlaň ony köp işleň hype köp ulanýaň diýip hasap edýän men haçanda bir şony ulansa srazu görünýä maňa garaz garaz brace garaz imенно şo taý sen Olim hype üçin diýip ne prýam dla hype prosta maňa interesno boldy adamlar isleýämi şo zady ýa islenakmy sebäp Internetde tiktokda instagramda şu şu patsany kän balet etdiler bilýäň kän gynandylar şoňa pürje ýok diýende.
Eger şondan soň seň diýen prosmotryňa ýetmedik bolsa laýk almadyk bolsa etmezdiňmi şony. Ony sora.
Biz şul şul aýdym taýyn bolansoň etdim men şu wideo bratik. Tak şto haýp däl tak şto sen ýalňyşdyň.

Eger şu wideo ýüz müň prosmotr alsa, biz şul aýdymy çykarýas.
Ýöne sen brat gowy görüp çykarýaňa özüňem gowy görýäň şony indi şolam diňlense gowa hä dogry tarapdan. No koneşno ýöne w osnomnom w osnomnom sen gowy görýän aýdymlar ýörene.
Haýsy aýdymyň üns berme şula ýöremezlaý diýen aýdymyň şu wagt esasy hit bolan aýdymlar şul. Gaýtala.
Öe gaýtama. Gaýtala.
Gaýtam gaýtama. Kän ynanmadyň şol aýdyma he. Ýok prosta ýazdym.
Nädip neme etmediň ol polny hit birinji gezek diňlänimde düşünip bolýar. Orazym ynanmady oňa. Suleýmanym ynanmady. Menem ynanmadym. Ýöne çüwdi.
Toý üçin ýazyp diňe toýda aýdyp başga hiç ýerde goýbermeýän aýdymyň barmy. Bilemok sen toý aýdym diýip

Želatinyň klip bilen çykarasyň gelýär. Indi meň soran zadym aşagynda bir zat baýar ýaly bolýar da bul bara. Sora sora bratik artmyş. Ýok bolmady soramagy.
Toý sowmak, swadýbu prowodit. Naprimer sende wow diýip aýdymlar bar bilýän, toýda kaçat edýän aýdym. Ýöne sen özüň agaç ýaly dursaň, şol aýdymlar saňa kömek etmeýär brat. Bolýar bir iki toýa çagyrarlar. Üçünji toýa hiç kimi çagyrmaýan. Bir azajyk görkezmeli bilýän. Ýa tak dumýan. Daýy haýp barada gürleşeli.
Haýpa halama deý şuny. Ýok-ow bratan. Sen şeýle prepodnosit edýäň. Tipa o haýp diýlen zat gowy däl ýaly prepodnosit edýäň sen. Men spesialny etýän ony. Ýöne seniň edýän zatlaryň haýp üçin-ä. Ýöne şo zatlary kesme gaýrat et. Kesjekkä ýok. Brat seniň maksadyň näme? Hü? Maksadyň näme? Nämäň maksady? Wot şo iş edýäň sen. Tiktoga zat goýýaň, kino barada interwýu edýäň. Maksadyň näme? Meň şu osnowny işim bolmagy, şo meň girdeji gazanmagym şondan, stabilny gitmegi. A girdeç eti maksatmy? Ýok, haçan şol işiň adamlar görülse, olam bäş manat getirse, ýerine düşýär, ol has onsoň saňa motiwasiýa bolýar. Sen şu wagt maňa bor diýdiň-ä? Bir osnowaniýajygy badyr-da bor diýensiň-dä, şul-a azajyk normalny diýip. Men-ä ýekeje seniň tiktogyňy kino, kino barada görmedim, brat. Nädip sen maňa razy boluň, nädip gör meni? Men Merdanyň interwýu gördüm i intur, interwýur höküminde haladym. Brat, men özüm goýdum-a, interwýu çykdy, ýaňy birinji. Men özüm goýdum-a, sen maňa haýyş edeň-a. Hawa. Merdanyň maňa haýyş etmedi. Men özüm ýöritalap ýutuba girip ssylkajygy alyp storise goýdum paýlaşdym. Bile gördüňä pomniş. Ha. Göni diýdim şoňa maloçik gowy neme nestandardny zat edýä. Molodec. Arada bir neme bir patsan maňa sorag berýä tipa neme diýä aý öňä diňe seň bilen ezbitir bardy diýä no toýa çykýan. Şu wagt Merdanowa, Aýdaöziňowa. Tipa, gynanýaňmy diýýär. Näme üçin men gynanaýyn, bratany? Näçe sany toý zal bar? Näçe sany günde toý bar, Hudaýa şükür. Bilýäňmi, toý, zakaz, klient hemme kişä ýeter. Sen ýekeje, ýekeje özüň bar toýuna ýetişmeýäň-ä bir günüň dowamynda, dogrumy? Häzir egoist bolup, ýok, diňe men reper bolmaly diýseňem ýalňyşda. Ama eto znaçit sen özünde nýuwernisçi bar. Özüň ýokaryk gideniňden olaň çykmany gowy diýip otursaň diýýän. Ola bolanok bratanya soň o taýda jogap bermeli o zatlardan. Sen birine poddežka edip bilýärka etmediň. Eto je nepravilno. Etmeli brat, etmeli. Şo başlalymy? Şo, sen şu wagtlar eşden bolýamy? Tapawudy ýok maňa brat. Bolýar bolýar. Başga zat çalyşmasak bolýar. Taýlanda gidip. Ýör onda bratik. Salowmaleýkim. Agam, hoş geldiň Mara. Sag bol.
Hoş geldiň Mara.
Hawa, Mar diýeňde näme ýadyňa düşýär? Seret.
Birinji oçerde Zülöni bazar, Gök bazar. Ikinji oçerde Soltan Sanjar. Näme şeýle bolýar indi şu wagt? Käwagt indi men bir ýere gidip ýaşadym-da, meni Aşgabat diýlende, şu wagt düýn-öňňun bardym-a seň bilen. Uje gowy. Işlerem ýöräp dur, hemme kişi salam, helik, seni tanaýan uje oglanlar salamlaşýa. A tak şondan öňki on birinji ýyl okadym men, ondan soň ýene bir ýaşajak boldum, ýene meň üçin şo taýda gaman erbet ýatlamalar galdy. Hiç işleň ugruna bolmazlygy. Mary diýeňde nähili saňa? Ýo brat seret sen şeý diýýäň Aşgabat barada, ýöne men brat. Erkek ýaly ak ýürekden aýdyn men arzuw edýädim-ow Aşgabatda ýaşasym gelýädi şeýle bir ýaşasym gelýädi şo taýda bilýäňmi sebäp şu taýdada men aýdym saz ýazýadym ýöne hiç hiç kili hiç kim meni kabul edenakdy bilýäňmi hiç kili soň Jete iki müň iki müň on birinji ýylyn bäri Aşgabada göçesim gelýärdi. Ýöne menem ýekeje ýeke çagam. Mamaş, pahan menden başga hiç kim ýokdy. Olar ýok diýýärdiler maňa. Ýöne Sarowna iki müň on bäşde men zanknut edip Gitdiň. gitdim, hawa, hiç kimi diňlemän. Gitdim, i Hudaýa şükür hemme zat gowy. Aşgabat maňa hemme zat berdi. Maňa hemme zat Hudaý berdi. Ýöne Aşgabatda berdi. Şo zatlary imin Aşgabatda berdi bilýäňmi. Bir hili maňa ýakyn şo şeker. Mary hakda men bir köne aýdym bar. Şu badym hezil edip diňleýän. Şu badym diňleýjilerim diňleýärler. Gowy görýärler. Men, Kary we Oraz Saýykdäli üç bolup çykardyk. Oraz aga Aşgabat barada.

Benim areň nämesini gowerýäni? Nämesini? Täzelik isleýäňmi şuny ýaly? Şu taýyp gelýäň ine. Täze gurnalan şäher, täze şäher. Bir hili nostalgiýa bolýamy? Köne gidesiň gelýämi? O jaýlaram dur duran ýerinde. Şu bir hili rahatlandyrýa meni. Aşgabat meň üçin bir hili durşuna täzelik.
Gowy-da şu. Gowy gowy. Men indi öwrenşjek bolýan şu taýy. Belki menem göçüp baran. Nesip bolsa, inşallah. Inşallah.
Bul raýonlara tanaýaň sen-ä? Hawa üçünji mikroýon brat. Okuw çykan nähilidiň? Ökdediňmi ýa kän? Ýok normalno. Edil krugly otliçnik däldim. Dörtligim bardy, bäşligim bardy. Ýöne soňky klaslarda sekizinji klas, dokuzynjy klas uje bilemok men. Birazjyk huliganit edip başladym. Bilýäňmi, uje neme moulimler bilen agrzasiýa edip, karoçe, olar maňa bir zat diýse, menem jogabyny berýärdim, bilýäňmi? Şo dogrumy?
Ýo, ýo. Şu wagt öz ogluňa nähili garaýaň indi? Şolar ýaly alada etdirýärmi şo zatlar? Koneçna, o zat wapşe hiç hili dogry däl. Ýo, alada etdirýän men ogluma diýýän, Hemişe akylly oglan bol, bandit boljak bolma, huligan boljak bolma.

Şu meniň gepleşigimiň bara bir gowy görýän tarapym bu sluçaýna boldy. Bu nämesini gowy görýäni, şul bir gün, iki gün, üç gün nagyn şol artist bilen bolýan-da men. Köpüsini men diňe telefonda gürleşýän, biram barýan, ýazyp başlaýan. Şol bilen görşüm bolýar. Ýöne iki gün geçýär, üçünji gün geçýär, ýöne seretýän, synlaýan, başga zatlar açylýar. Şonda soň gördüm seni. Şu wagt zritellere-de aýtýan men. Normalny paçan eken-a.
Seň bir nemäň bar, dünýägaraýşyň bar. Men özümde ýok ol. Welin, Sen şu wagt Hudaýa şükür gül ýaly ýagdaýyň, ýöne şu maşynyňy aýaýşyň, ynanaýyň dostlar men prosta şeýdip torpeda elim degirýän welin şol biynjalyk bolýar sen maşyn ýuwup gelipdir aýnany açdym ýaňja ýuwduryp geldim pylança manada diýe şu pula bolan garaýşyň daže şu wagtam pylan ýerde hem gowy hem amatly şo zatlar biynjalyk etýär seni entek ene. Ýok sebäp brat hemme zatlardan gadyryny bilmeli. Söýlet brat şo zatlar Şo pul diýdiň, maşyn diýdiň, ýene bir zat diýdiň, telefon ol. Şo zat ýöne-möne saňa hiç kim gelip berenak zatlary. Sen şu azap edip gazanýan şo pullary, azap edip alýan bir zat, azap edip arzuwlaryňy ýetýän. Indi. Öňem şon ýalymy? Birinji gazanyp başlanja puluňam şon ýaly? Ýok, ýok.
Öň şon ýaly däldir men. Ýo, öňem bir. banditlaryň biri däldir men ýöne
ýerlikli tutmak kän bir neme däldim diýýän. Hawa hawa aý indi näme brataýn otuz sekiz ýaşymda da. Hmmm seret ýaglylany ýetip barýa. Legendarnyý ýene bir legendarnyý ýer. Hawa. Ýagly çörek şuny gaşa etjek diýdiň de. Dawaý iýýäsmi?
Iýýäs brat biz kiçikka şu tak gelýädik täm daşarda iýýädik. Şu adam çagada biz. Çaga sen a şu adam. Senim çaga menim çaga. Prosta yaşymyz çagyňky yaly däl. A tak duşe çaga da.
Şu wagtky ýaş tiktokerler, aýdymlar moda bolýar a şu wagt ha. Hawa. Nähili garaýaň şolara? O zatlar bolmaly. Seret gönümel Anton. Şu wagtky käbirleri. Gün bir aýdym bilen paçti populýarny aýdymçyň urowinine tanalyp toýlara çykyp ýörler. Sözüm ýok çyksyn. Ony diňleýänem halyk toýa çagyrýanam adamlar. Ýöne käbir adamlary artistlary örän biynjalyk etýä şu zatlar. Ýok ýok.
Men ony naobarot begenýän. Ýöne samsyk zat samsyk zatlar etmeseler bolýa.
Salam. Iki kusok ýagyndan.
Slýunki poteklenýanmi bolýar türkmence?
Gyllyň akdy. A, şo da karoç. Aýdyp bilmen men ýöne.
Sag bol. Daş.
Gaty gowy. Hany meňki?
Hany seňki şo. Ýöne. Çagalyk wagtymyz aldy da şu wagt. Men şony salmak üçin çagyrdym da seni. Hawa. Ştob Aşgabatda gom pormagyň ýaly. Gom poramagam men. Ýok, degişýän, degişýän janyň saglygy.
Ýok, borly. Şol Aşgabada gitdiňä. Hawa. Birinji aýdymlar Gyýmulla ýary urada. Şonda Polibom bärde seň tanşylan zadyň bardyr hä gideňde. Hawa. Şolar bir hijaň edip, Eý, senem galyp gitdiňaý. Eý, gowumy, bamyň? Jaň gelip ugradymy? Eý, mož bit, men ýadyma düşenok brat. Ýa, srazu ýyldyzly külçäýt etdiňmi ýa ýok, indi jaň almaýan, indi boldy. Ýok, gowa sen üç gün bäri men bilen gezip ýörsüň brat. Üç gün bäri podrýad görşýäs, bamy mende şo neme, şo häsiýet? Meň ýanymda ýok.

Seret, söýgi diýeňde agam. Aha. Söýýän, saýlan ýaryň bilen bile nahar bişirmek, gezelenç, gülşüp degişmek, dynç almak. Şomy ýa-da söýgi diýeňde şu wagyt söýýän kärim, çagajyklam, maşgalam, stabilny rahat durmuşym. Birinji. Birinji. Hawa, hawa, koneşna.
Şo barmy seň durmuşyňda şu wagyt?
Olam men liçny, men liçni degişli.

Adam lirika arzuw etmeli. Arzuw etseň sen ýaşyn bolýaň, molodoý elmydama, forever young bolýaň. I stimul bolýar bilýäňmi? A to sen prstaw otuz bäş, kyrk ýaşyna uje bar arzuwyň ýok, zadyň ýok näme etjek? Nädip ýaşajak? Gyzygy ýok. A tak arzuwyň kän hudaý. Şu wagtky ýeten derejäň seň üçin gaty gymmatlymy, goraýaňmy şuny?
Men o zatlara şeýle seredem agra, o zatlar Hudaý berdi maňa. O zatlar Hudaý berdi, ertir alyp bilýär. Sen seret, bir bir moment barda, sen alada et, alada etme. Hudaý jan islese, islegi boýunça bolýar. O näme islese, şo bolýar. Sen o taýda Näçe alada etseňem, etmeseňem hiç zada wlýat edena o zatlar.
Otuz näçe ýaşyňda geldi saňa şu uspeh? Iki müň on dokuzda, on sekizde näçe ýaşymdadym men? Şu bada otuz sekiz ýaşap barýan. Näçe ýyl? Otuz dört ýaşyňda bolýan. Otuz dört, otuz üç, hawa. Eý uspeh diýibim, men oňa uspehim diýesim gelenok. Seret, seň käriň boldy da şu, sen şundan gazanýaň indi, seň durmuşyň ekleýär, seň işiň diňlenýär adamlar tarapyndan kabul edilýär sen şu ömür arzuwyň näçe ýyllap şu zady sen şeýle etdiň etdiň etdiň uje seret bir ýyllap bir käri dogam etýäň hiç hili kabul edilenok uje taşlap bolýar bilýäňmi iki ýyl üç ýyl saňa garantiýa ýok on ýyl hiç hili garantiýa ýok Ýo aýdýana hot sen ýaň soradyňa arzuw edýän zatlaryň bamy? Menem şo zatlar gelmäkä diňe şoň barada arzuw edýädim. Diňe şony arzuw edýädim diýýän. Men Hudaý jana haýyş edýädim. Hudaý jan maňa tapawudy ýok sen näli meni neme uspeşniý etseňem maňa tapawudy ýok ýöne etseň bolýa. Sebäp men Şu zadyny şu zatsyz ýaşap bilemak biraz. Hökman aýdym ýazmaly, hökman çykyş etmeli, çykyş edende men energiýa alýan adamlardan bilýän. Aýdýany gaty gowy görýän şu işi men. Maňa gaty erbet çüwdi. Poetim brat şolar ýaly Hudaýjana köp sag bol. Sag bol agam. Menem begenýän daşyňdan. Men özüm şu zatlara başlamakam görýädim welin seni haýsam bolsa biriniň ýanynda görýädim. Ezbitriň ýanynda Selbi bilen gepleşik bardy. Şonda sen kak drug hökmünde başa gepleşikde ýöne kömekçi hökmünde şol saat gelip ýörüň. Men diýýädim şu Saprana näçe ýyl bäri aýdym aýtýar şul oglanam. Haçan şuň bir wagty gelerka diýip seredýädim-de şo döwürler. Begenýän agam janyň sag bolsun.
Sdawats etmeli däl-de. Şu gün bolmasa-da, ertir bolmasa-da, bir ýyl, iki ýyl, tapawudy ýok. Hiç haçan sdawats etmeli däl. Hiç haçan.